Anuanom adɔfoɔ, abusuafoɔ, ɔtwa dɛ mpa Nyankopɔn ɔma yɛ nyinaa awieɛ pa na ɔnhyira yɛ na ɔnyɛ yɛ adom ɔmma yɛ nkwa tenten ɔmbɔ yɛ fie ho ban ɔmbɔ yɛ abusuafoɔ ho ban yɛpie a ɔnhwɛ yɛ so mfa yɛn pie yɛba a ɔnsan hwɛ yɛ so mfa mbrɛ fie bɔkɔɔ Sɛ yɛwɔ fie nso a, wɔbɔ yɛn ho ban mmerɛ a yɛwɔ fie. Yɛn nua mo, yɛn maame mo, yɛn papa mo, yɛn yere mo, yɛn kunu mo a wɔn awu, otwa gya mpɔ Nyankopɔn, wɔn wɔn baabi papa nda. Wɔn baabi a wɔn da nyɛ heaven asase. Yɛn nso Nyankopɔn ma yɛ awieɛ pa. Sɛ yɛn mmerɛ so yɛ time so a yɛkɔ a na yɛde laa ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam de kɔ. Nyame nhyira na sumdie nka yɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kɔmhyɛni Nyankopɔn de no kɔ ɔsoro ahemaa mu a ɔkɔhuu ɔsoro ahemaa mu nsɛnkyerɛnne. Nyame nhyira nka no, ɔne n'akyidiefoɔ ne n'abusuafoɔ ɛne yɛ. ɛkɔpem Yawm al-Qiyamah. Ɛnna yɛbɛkasa afa awofoɔ ho. Awofoɔ, yɛ maame mo, yɛ papa mo, yɛ wɔfa mo, ɛnna yɛ sewaa mo. Maame tumi s ɛɛ sewaa tumi si maame nan ɛɛ anan ma no yɛ yie, saa nso na ɔfa so tumi si papa anan mu ma no yɛ yie.

Mo a mosɔre a motwa fa a otweadia mpa Onyankopɔn ho yɛ nneɛma a ɛnyɛ no, yɛnyɛ tuuba ansa na ewuo abɛfa yɛ deɛ akɔ. Sɛ ewuo bɛfa yɛ kɔ na sɛ yɛanyɛ tuuba wɔ mu a, otweadia mpa Onyankopɔn sɛ ɔmfa wo mfomsoɔ nkyɛ wo. But sɛ wosakra na sɛ woyɛ tuuba deɛ a, otweadia mpa Onyankopɔn se ɔno na ɛyɛ Nyame a, wɔn na ɛyɛ ahombɔborɔ hene, ɔdɛɛfoɔ hene, wɔn na ɛde bɔne biara, bɔne a ɛkɔ so ba a ɛyɛ biara, wɔn na ɛde kyɛ. sakra ansa na awuo no aba. Yɛnsakra ansa na awuo no aba. Wɔso wala tushriku bihi shay'an, mɛmfa biribi nka Nyame ho. Iza sa'alta fas'alillah, wobusa obiara biribi a busa Nyame. Nyame no nko a, membusa sheik, membusa wali, menkɔgyina asieeɛ so nkɔsra, nkɔsrɛ obi a ɔno wawu. Menkɔsrɛ obiara ma wo ne Nyankopɔn ntam. Mɛmma biribi mba wo ne Nyame ntam. Wo ne Nyankopɔn ntam no, mma biribi mba hɔ. Srɛ Nyame no, otwa dɛ mpo Nyankopɔn no nko ara, srɛ ɔno nko ara. Wabilwalidaini ihsana, tam biara ne ku wo ho yɛ papa ma w'awofoɔ. Yɛ awofoɔ, yɛ maame mo. Yɛnku yɛn ho nyɛ papa mfa mma yɛn awofoɔ. Nyankopɔn san ka no Quran no mu biom ɛwɔ Surah Al-An'am ɔse Kul ta'alaw ka kyerɛ wɔn sɛ wɔn mbra ka kyerɛ wɔn akyidiefoɔ ka kyerɛ nkramofoɔ sɛ wɔn mbra hwan ne nka kyerɛ wɔn yɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ wɔn mbra atulu ma harama rabbukum sɛ mo mbra men memboroboro nneɛma nneɛma a ɔtwa di ampɔ Nyankopɔn ayɛ no haram de ama me ne m'akyidiefoɔ Deɛ di kan, Nyankopɔn se, Kɔmhyɛni Muhammad se, Nyankopɔn se wɔnka nkyerɛ yɛ ɛwɔ Qur'an mu sɛ, deɛ di kan, Allah tushiriku bihi shay'an, sɛ menyɛ shiriki, memfa biribi nka Nyame ho. Wala yutika wala yamnauka illa Allah. Obiara ntumi mma wo biribiara, ɛna obiara ntumi mbra wo biribiara, gye sɛ otwe di ampɔ Nyame. Wala yumituka wala yuhika illa Allah. Mensuro nipa sɛ nipa bɛtumi aku. Mensuro nipa sɛ nipa bɛtumi ama wo nkwa. Otwagya mpo Nyankopɔn nko na ɛwɔ sɛ wosuro no. Wala tushriku bihi shay'an. Mɛmfa biribi nka Nyame ho. Ɛtɔ so deɛ ɔse wabil walidaini ihsana. Yɛ bɔ mmɔden sɛ wobɛku wo ho ayɛ papa de ama wo

Iyaka na abudu, Nyame yɛ wo nko ara na yɛsom o, wɔ Iyaka nasta in, wo nko ara otwe dɛ mpa Nyankopɔn hɔ so ɛna yɛhwɛ ntwitwadeɛ afiri. Allah ta abudu illa iya, sɛ meɛ nsom obiara nka ɔno twɛ dwa mpa Nyankopɔn ho. Deɛ ɛtɔ so bi ɔse, wɔbel walidain ihsana, yɛmmɔ mbɔden sɛ yɛbɛyɛ papa, yɛbɛku yɛn ho ɛde ama y'awofoɔ. Kunhuma no, y'amaamefoɔ, wɔn anyem, wɔn abrɛ wɔ nyinsɛn mu. Bosome baako kɔpem bosome nko no, ebi deɛ ebusumi du, ebi deɛ ebusumi du baako. Wɔwo koraa sɛ bi kafra kyɛ, ebi tumi fa mu wu. Wɔne akwadaa no nyinaa tumi fa mu wu. Ebi tumi wu na ɔne akwadaa no nyinaa kɔ. Na nsɛn yi a Facebook ɔbaa bi a ɔkɔ wɔ hospital owu yɛ obi twaa ne yie akwadaa awoɔ awoɔ ya. Na nnɛ wo maame wo sɛbi kafra kyɛ wuti kakaraka wo ba maame no abrɛ wontumi mba ne yɛasan atwa wo asan ayi maame no na wasan ahyɛ maame no akyi wadwo nso anni agu no so yɛtaa ma ne yɛ nyini na pampers ni hɔ diapers ni hɔ yɛn ne dwo nso gu yɛawofoɔ so maame no atumi ayɛ kakrakakra akɔgya nwusie gyaade Ɔsɔ gya na nwusie kunani na wohyɛ n'akyi na wosu na ɔwoso sɛ wobɛyɛ dinn. Wode ɔsɔ gu no so na wabɛyi ntoma no na wasi. Ɛnnɛ, ɔsia afifi ama wo se dwerɛ ama woanya sɛ bi kafra kyɛ, woanya ataban. Wo se yɛnto daa na ase nnwom mfrɛ wo. Wo maame soma wo a, wonkɔ. Wo maame hia biribi a, wonyɛ mma no. Wo ne wo maame koraa nam a, na wofɛre, na wopɛ sɛ wompɛ sɛ wo ne maame no bɛnante. Yɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne hadis wɔ se, la'ana Allah, otwe dɛ mpɔ Nyankopɔn dome obi a man la'anahu man la'ana walidahu, obi a ɔmaame anaasɛ ɔpapa adome no. La'ana Allahu, Nyankopɔn dome obi a man la'ana walidahu, obi a ɔmaame anaasɛ ɔpapa adome no. Sɛ wo maame, woyɛ wo maame biribi na sɛ yɛ ne yɛn sɛ wɔka sɛ kaa gani, ale sinema, ɛhɔ na wobɛhu sɛ yes, awofoɔ, ɔmo mpaebɔ, otwe dɛ mpa Nyankopɔn tie. Onua mi a mɛnyɛ biribi ma wo maame bomfo, mɛnka biribi, mɛmma biribi ma wo maame akoma nsɛe da. Time biara, time biara, ma ne ndi, ma ne ndi bem. Wontumi ndi bem wɔ wo maame anim da. Time biara, ma ne ndi bem. Yɛkɔhyɛ no Muhammad sallam, hadith bi wɔ se, inna min al-kaba'iri, bɔne akɛseɛ akɛseɛ ɛdi mu wɔ otwadi a ɔpɔ Nyankopɔn anim no, anyɛla ana sɛ obi bɛdom wo maame bɛdom dome wo Anaasɛ ebia wo maame, wo papa bɛdom wo, an yɛn ana rajulu walid walidaihi, ɔmaame anaasɛ ɔpapa bɛdom no, wobɛtena hɔ anaasɛ o- o- o- wobɛyɛ biribi ama wo papa wo papa anaasɛ wo maame adome wo. Inna min al-kabair, bɔne a ɛdi mu o, otwe dɛ mpo Nyankopɔn anim, bɔne akɛseɛ akɛseɛ, ebi a ɛdi mu wɔ otwe dɛ mpo Nyankopɔn anim sɛ, an yɛn ana rajulu walidaihi, sɛ wobɛma wo maame anaasɛ wo papa adome wo. Mommɛhwɛ yɛn ho yie wɔ yɛn maame ne yɛn papa ho. Yɛn bu wɔn mo, yɛn koto wɔn mo, yɛn som wɔn mo. Nyɛ sɛ ebi a mesɛ yɛ sujud, yɛkɔyɛ sallah ma no daabi. Koto wo maame korɔkorɔ no. Dɛɛdɛɛ no, te sɛ deɛ ɔkorɔkorɔ wo na wosua wɔdɛɛdɛ wo wondidi wondi koraa na wakorɔkorɔ wo a na wayɛ a na wadi anadwo amanfoɔ da no na wokura no na ɔde sɛ bikafrɛkye nofoɔ ahyɛ w'anum na wonum wo papa da baabi na ɔhwɛ nkorɔmɔ kwaakwaakwaa na wo ha maame no ɔbɛgyina wo so saa anadwo saa kɔpem sɛ wondaa adeɛ kye a na wowaka wo na ato so wonhwɛ nkorɔmɔ wowɔ asampa mu na woda na maame no san gyina agya so na ɔyɛ ɔreyɛ aduane atɔn ɔreyɛ biribi a ɔatɔn sɛ ɛbɛyɛ ɔbɛtumi anya sika ama biribi adi na nnɛ wowɔ anya wo nan so agyina a wo sɛ yɛnto daa na ase nnwom mfa mfrɛ wo wokyerɛkyerɛ wo ho kyerɛ wo maame anaasɛ wokyerɛkyerɛ wo ho kyerɛ wo papa hadis abdullah ibn eh, ibn amr nyame nhyɛ ne asomdwoeɛ nka wɔn mmienu ɔsɛ yɛkɔmhyɛni muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ Mede no kabaa yere bɔne a ɛdi mu bio mu wɔ otwa dɛ mpo Nyankopɔn sɛ, Shatmu rajulu walidayhi, sɛ obi bɛdi di ɔmaame atɛm, sɛ bi kafra kyɛ o, sɛ bi kafra kyɛ, te sɛ zongo, yɛ zongo, ayɛ na ɛka no, sɛ bi kafra kyɛ, sɛ bi astagfirullah, sɛ bi duuru wɔn manka, Duuru wɔn baa banka te sɛ detan biara yɛka no ozongo no. Yɛkɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ ɛyɛ bɔne akɛse akɛse sɛ obedi obi maame atɛm anaasɛ obedi obi papa atɛm. Ɔsɛ minal kabair bɔne a edi mu sɛ shatamu rajulu walidayhi sɛ obi bedidi obi obi bedi ɔmaame atɛm anaasɛ obi bedidi ɔpapa atɛm. Kalu ya Rasulallah. Wahal yashtumu rajulu walidai, ebetumi ayɛ sɛ obi betumi adidi ɔmaame atɛm anaasɛ ɔpapa atɛm. Kala naam, ɔsɛ ane ebetumi ayɛ yie. Yasubu aba rajul, medidi wo maame atɛm, medi wo maame, me ne wɔn anya asɛm na madi wo atɛm sɛ wo maame sɛ bi kafra kyɛ wo maame, wo papa. Yasubu aba rajulu, wodidi obi maame ne obi papa atɛm a, Fa yɛn so bu Abaahu na ɔno nso adi wo maame ne wo papa atɛm. Wɔ yɛn so bu Ummuhu na wakɔdi wɔn maame atɛm. Fa yɛn so bu Umma na ɔno nso adidi wo maame atɛm. Nti sɛ wodi obi maame atɛm a, wodi obi papa atɛm a, ɔno nya ntɔka na sɛ wodi n'atɛm a, asɛ dɛ waaw na wodidi wo papa ne wo maame atɛm. Hadis Annabi Muhammad, hadis fi Buhari wɔ Muslim. Nti mo mɛnhwɛ yie sɛ yɛne yɛn nyɛnko anya ntɔkwa a yɛnhwɛ yie sɛ deɛ ɛbɛsi adi wɔn atɛm hwɛ yie ne wɔandi obi papa atɛm hwɛ yie ne wɔandidi obi maame atɛm sɛ wodi obi papa obi maame atɛm ɔne ne nya ntɔkwa a asɛ da wo na wodi wo papa ne wo maame atɛm no nso ɛyɛ bɔne kɛseɛ ɛwɔ otwa gya mpɔ nyankopɔn anim nti mo mɛntwe yɛn ho mfiri mu yɛkɔmhyɛne Muhammad sallam hadisi eh, ibn Mas'ud nyame nhyɛ no so deɛ nka ɔse Bɛrima bi baeɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hɔ wɔka sɛ ayi amalu ahabu ilallahi adwuma bɛ ne di mu paa ɛwɔ twe deɛ mpo Onyankopɔn anim kɔmhyɛni Muhammad se asɔlatu ala waktiha sɛ wobɛyɛ salla ɛwɔ ne tam adwuma a ɛdi mu ɛwɔ otwagya mpɔ nyankopɔn anim sɛ asɔlato ala waktiha mo a momfa mo sal mo a mode mo salla di agorɔ monyɛ salla ɛwɔ ne taamo no nyankopɔn kan surato nisae mo se inna salata kanat ala lmuminina kitaban mawkuta otwagya mpɔ nyankopɔn ahyehyɛ salla biara to hɔ ɛne ne time sɛ wotoa wonyɛ hwee ɛnyɛ akwantuo bi na wotu

Sɛ wo salla nyɛ deɛ a, sɔre na ka wo ho na yɛ wo salla yie ansa na ewuo aba. Saa na afutuo a yɛ Kɔmhyɛni Muhammad sɔlɔlɔ alaihi wasalam de tu saa aberanteɛ yi fo no na ɔse, Asɔla, asɔla, asɔlatu ala waktiha, sɛ wo bɛyɛ salla ɛne ne tam. Summa ayi, fakala rajulu summa ayi ya Rasulallah, ɛdeɛ biom na ɛka ho biom a ɛwɔ sɛ meyɛ a, Ɛbɛsɔ Nyankopɔn ani. Wɔse birril waalidain, sɛ wobɛsom wo maame ne wo papa. Wobɛsom wɔn mmienu. Wobɛdi wɔn ani. Surat al-Isra, Nyankopɔn se, wala tanharuhuma, wosom wɔn ma dɛ wowɔ no mɛmma wo nsa mu nyɛ den ɛwɔ wɔn so. Mɛmma wo nsa akyi nyɛ den, ma wo nsa mu nyɛ mmerɛ. ma wo nsa mu nyɛ mmerɛ time bia ma wo nsa nyɛ tia wɔn so mɛma wɔ sɛ wosa nsa akyi nyɛ sɛ dadeɛ asɛ kutɛe kutɛe de sesa kan no mɛma wo nsa akyi nyɛ saa wɔn ata no ha de wo maa mɛmbra wɔn mu sɛ wowɔ bi a mɛma wo tiri mu nyɛ din wɔ wo maame so wo papa so wɔkɔ lahoma kawulan karima time bia bɔ mmɔden sɛ wobɛtumi aka kasapa kasapa de akyerɛ wɔ awofoɔ Wo maame ne wo papa, bɔ mmɔden sɛ wobɛka kasa dɛdɛ kyerɛ wɔn. Sɛ wonnya bi mma wɔn a, mɛmma wɔn yera wɔn ho. Na sɛ wobɛnya bi so ama wɔn a, mɛnkyerɛ wo ho nkyerɛ wɔn ma wɔn yera wɔn ho. Nya bi ma wɔn na ma wɔn akoma so ntɔ wɔn yam. Ɛnna ɛfrɛ no sɛ ɛba pa, awoɔ pa. Ɛba pa. Nneɛma a motie me, Nyame nhyira yɛn nyinaa. Hadith biom yɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔse nipa biara wo maame ne wo papa so wɔn wu a time biara yɛ nyane wɔn de wɔn tena ase ne yɛde nhyira bi akɔma wɔn wɔ adaka minam na wɔn aka sɛ otwa dɛ mpo nyakopɔn na saa nhyira kɛseɛ wei deɛ ɛhwan deɛ ɛfiri nyakopɔn aka kyerɛ wɔn sɛ ɔba Wo ba pa no a wowoo no asase so no, wo ba pa no na abɔ mpaeɛ ma yɛ deɛ sɛ yɛmfa mbrɛ wo. Wo ba pa no, ɔno na sei wɔayɛ astagfirullah ɔde ama wo. Wakɔ masalakyi, wakɔma fi sabilillahi ɛwɔ wo din mu. Wakan Qur'aan sɛ Nyankopɔn mfa ho nhyira mfa mbrɛ wo. Wama ne nsa so anadwo fa tahajjuju mu, ɔno nko ara naafila, qiyamul layl, Wɔbɔ mpaeɛ sɛ yɛmfa mberɛw. Wɔyɛ akyiriwia dwoada, yawaada, wɔnom nsuo no ɛna wɔbɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn fa wɔn mfomsoɔ nkyɛ ho nhyira no no. Nipa biara sɛ wowu a mfasoɔ biara obi biara sa gye sɛ ɛka nneɛma mmiɛnsa. Nneɛma mmiɛnsa no sɛ dedi kan papa a wobɛyɛ ama obi a ɔte bɛn wo na ɔbɛkan papa no a wayɛ ama wo na wabɔ mpaeɛ de ama wo.

Tan biara woawu kɔ na amanfoɔ da so tie wo waazi. Wotu amanfoɔ fo, wokyerɛ nkwadaa makaranta, malam. Na wo so a wotan biara wode aduane kɔma malamfoɔ na wɔnya ahoɔden kyerɛ nkwadaa adeɛ. Saa nkwadaa no nso adesua no a wɔsua no no because you played a role in teaching them. So so wɔnya ilimi a You share the reward. Mo a mowɔ Ghana, mo a mowɔ hanom, mo a mowɔ Europe, baabiara sɛ woyɛ biribi a wopɛ sɛ woyɛ sadaka ma wonya sadaka tijari a makaranta makaranta maalamfoɔ no ɔmo brɛ ɔmo nya akatua but ɔmo kyerɛ nkwadaa no adeɛ ma nkwadaa no nyini bɛyɛ nkwadaa pa invest in the makaranta makaranta abula makaranta nkonya alqur'ani wonya abaayɛ bi a dada bi a na watwe akɔma wɔn wonya scarf bi a dada bi a na watwe akɔma wɔn ɛho nhyira da hɔ twɛ wɔn wɔwɔla de sɔɔle yɛde ola akwadaa pa sɛ wobɛbɔ mpaeɛ akyerɛ ama wo maame wobɛbɔ mpaeɛ ama wo papa yɛde ho nhyira no kɔma wɔn wɔn akabɛrɛ wɔn ama sieɛ to onua a wotie mi sɛ yɛbɛnya no wo maame ne wo papa atena ase aka akyerɛ wɔn sɛ wɔn ho nhyira ni no ɛna ɛkɔmhyɛ ne mɔmmerɛ kaeɛ sɛ wɔwɔla de soa le yɛ de wɔla sɛ akwadaa wobɛbɔ mpaeɛ de ama wo maame wobɛbɔ mpaeɛ pa de ama wo papa yɛkɔmhyɛ ne mɔmmerɛ sɔlɛm bɛma baa ɔse kɔmhyɛ ne mɔmmerɛ me maame awu me papa awu na ɛbɛyɛ dɛn masom wɔn mo ɔhyɛ mɛka kyɛn sɛ wowɔ ɔfa anaasɛ wowɔ sewa a Wɔse aane, wɔse kɔsom wo wɔfa no, ne kɔsom wo sewaa no, papa a wobɛyɛ ama wo wɔfa no anaasɛ wobɛyɛ ama wo sewaa no, wo maame anaasɛ wo papa sɛ ɔda adakamina mu a, ɔbɛte dɛ asɛ da woyɛ ama wɔn mmienu no, nti wo ho nhyira te sɛ da woyɛ ama wo papa anaasɛ wo maame. Yɛkɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam no no. Nneɛma a motie me. Deɛ ɛtɔ so biom, yɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔse hadis Abubakar radiyallahu anhu kala ɔse ala unabiukum bi akbarul kabair menkyerɛ mo bɔne biom a ɛdi mu ɛwɔ onyame anim nyankopɔn mpɛ saa bɔne no atie kulna bala ya rasulullah kɔhyɛni mu de aane ɛyɛ saa na sahabafoɔ they are willing to hear ɔmo tra sɛ ɔmo mɛte ɔmo sɛ bala yɛ rɔsɔ kɔsɔ ɔmo na aa ne ka kyerɛ yɛ ɛde bɛ dɛ bɔne a ɛdi mu paa wɔ otwe deɛ mpo onyankopɔn anim kaala okuuku waalidain sɛ wobɛyɛ biribi atie nyame ɛno akyi na wobɛyɛ tu nyankopɔn fom de wo mfom so wobɛkyɛw deɛ tɔ so biom no na wobɛyɛ biribi atia wo maame Wobɛyɛ asoɔden. Wobɛyɛ biribi atia wo maame. Okokulu walidain. Aso aso asoɔden wobɛyɛ atia wo maame. Wobɛka kasafo akyerɛ wɔn because of wo na wotɔ ma wɔn di. Wo na wasi baabi ama wɔn da. Wo maame frɛ wo koraa sɛ ɔne wo kasa wɔ phone so na maame no yam hyɛ ahyɛ aseɛ hyehye no. because onim sɛ wobɛgya mu agu no so stafirullah wo ne hwan sɛdeɛ wo si tie bia no yɛanya wo so nnipa no bi ma ɔma ba atwa mu da brɛ wo ho ase wo maame wo papa anim ɛyɛ den a sometimes wo ne wo maame bɛnya argument but bra fam mɛnkyerɛ wo ho mɛma wo ho so too much ɛnkyerɛ wo awofoɔ koko waden wɔkaa na mutakian so abɔfoɔ se Wo koko waledeni no a ɔkaeɛ no sɛ wobɛyɛ biribi atia wo maame no sɛ wo papa no na ɔgyina hɔ wɔka no motake ne kɔkyerɛ no mmɛde gyina hɔ fa jalasa ɛna ɔtena ase fa kala na ɔka sɛ ala wɔ kaulu zuur sɛ obi bɛdi ntorɔ Nturo die, false speech, sɛ obi bɛdi nturo, wokasa, wodi nturo too much, wodi amanfoɔ ho nturo, keka amanfoɔ ho nsɛm kyerɛ amanfoɔ. Deɛ ɛnni hɔ, wo sɛ ɛwɔ hɔ, o asɛm ɛsi te sei, ɔbaa wei ɔte sei, wɔsoro a wɔwura mmaa dɛm, bɛmba wɔsoro a wɔwura mmarima dɛm, wei ɔbɔ korɔ no,

do hu yɛ wo so woahu wohyɛ kambu ɔba a wonte ne nan ase dindindindi na ɔbɛhwia ɔkɔ a pampan no a ɔteyɛ no a ɛyɛ pampan papa no ɔkɔ a ɔse pampan no ɛyɛ pampan a bɔnkohoho amanfoɔ wɔkyerɛ mu mɛse woyɛ nipa bi a ɔtwe dɛ mpo nyankopɔn dome wo Sɛ woansakra a, ɛtɔ so bio, dansi nkonim, sɛ wobɛkɔ akɔdi obi ho dansi nkonim. Onuamaa mo tie me, sɛ yɛka sɛ yɛma kasa no awɔ a, amanfoɔ a wɔbɛtie no, minute no bɛdɔɔso. Yɛnsom yɛn maame mo, yɛmbrɛ yɛn ho ase mɔɔ mo. Wosɔre a, Wowɔ Amerika na woakɔtɔ tɛma ntoma, woakɔtɔ sankase ntoma na wode ama wo maame sɛ waba aberewa. Ama wobɛtumi akɔtɔ wax, super wax, edin, ntoma a ɛwɔ din din na wode akɔma wo yere. Wode akɔma wo girl. Wobɛtumi akɔ ɛɛ eh, ɛɛ eh, Macy's, Bloomingdale's. all the malls no nyinaa sɛ obi ka frɛkyɛ schools mu te sɛ wakɔtɔ underwears braziers sɛ bi ka frɛkyɛ sexy like outfit wode kɔma wo girl wode kɔma wo yere but o maame o maame sɛ bi ka frɛkyɛ yɛ maame ma ɔmo nyini brazier kura a ɔmo bɔ na ɛden sɛ bi ka frɛkyɛ drɔso kura a ɔmo hyɛ na ɛden Adɛn nti na womma wo maame ani ngye? Adɛn nti na womma maame mfiri sɛ yes, me so me ba nyin a ɔrehwɛ me? Ɛbɛpɛ me na wo maame da so da so da sɔre kɔ adwuma so. Matress na yɛde nwura yɛ no. Sɛ wonni bi a, nyame nkyew. but mo a mo obi na mama mo maame still na wɔn so sɔfa no mo mmea hwɛ yie o maame wu a o papa wu a obusua obusua asa deɛ wobɛyɛ ama no obi akyi biara no wɔn ani nsɔ wobɛtumi aku ho ayɛ biribiaa wɔayɛ nyinaa twam no wɔn werɛ bɛfi wɔn ani nsɔ nyankopɔn se yɛma wo maame ɔbilwalidain ne ihsana wɔse imma yabuluganna indaka alkibar sɛ wonyini bɛto wɔn mu a ahaduhuma, wɔn baako a, aw kilahuma, anaasɛ wɔn mmienu a, fala takul lahuma ofin, mɛnka kasa bi mma wɔn akoma nsɛe. Wala tanharhuma, deɛ Nyankopɔn ayɛ wɔ adɔm no, mɛmma wo tiri mu nyɛ den wɔn so. Mɛmma wo tiri mu nyɛ den. Waqul lahuma qawlan karima, time biara ka kasa pa kyerɛ wɔn, yɛ nneyɛɛ pa kyerɛ wɔn. Nyame nhyira yɛ. Nyankopɔn ɔmma yɛ ahoɔden a yɛbɛtumi de ahwɛ wɔn mu. Nyankopɔn ɔmma yɛ tumi deɛ yɛbɛdi yɛbɛtumi de ahwɛ yɛ maame mo, yɛ maame mpanyinfoɔ, yɛ step mothers, yɛ maame nkumaa, Abusuafoɔ, deɛ Nyankopɔn bɛtumi ayɛ yɛ adom biara no, Nyankopɔn ntumi nyɛ yɛ adom no yɛmfa nhwɛ wɔn mo. Nyankopɔn nhyira yɛ, ɔmfa yɛn mfomsoɔ nkyɛ yɛ. Deɛ ayɛ nyinaa atwam. Momma yɛnhyɛ ase sisi yɛmfa nhwɛ yɛ maame mo, yɛnhwɛ yɛ papa mo.